vho Kenny Mativa vhathu vhane vha vha uri vha vha tshi vha vha tshi khou imelela lushaka ngei nnḓa uri um ṱhamusi arali hu na zwiṅwe kha lushaka vha kone u zwi bveledza nda sokou pfhi uri ṱhamusi ḽiṅwe ḓuvha na nṋe ndi nga vha na tshipiḓa tshine nda vha uri ndi nga kona u ḓisa tshumelo nga kha ipfhi ḽanga kana nga kha nṋe muṋe ndi khou bvisa vhupfhiwa hanga kha kha kha lushaka mara ri vha nga lavhelesa ṋamusi nṋe ndi nga ri miloro yavho yo wedza ngauri nga ngoho zwo vhunga vha khou ḓi thusa nga ipfhi ḽavho ya ya ya ndi vhona uri eh, ndi vhona uri ya ndi ndi eh, eh, ndi khou ndi khou ndi khou ḓita hoyo mushumo na vhori nani ngori na hevhila zwo zwo hevhila hangeni kale ho vhona hevhila zwa dzi tape hevhila vha dzi vhidza mini dzi t d k something ra tshi nda tshi ḓi recorda hu na ndi kha ḓivha na dzi tape dza hone zwa zwino dze nda vha ndi tshi ḓi ḓita muhashi I mean hu na na vhahashi vhahulwane vhane vha vhori ndi mashaka nḓila vho no nga vho Ras Mataz vho Dagada zwino nṋe nda tshi ḓi nda tshi funa nga maanḓa uḽa muhashi ane a vhidzwa upfhi Bob Mabena nda tshi ḓi vhidza the Chema hu na vhaṅwe muhulwane vho no pfhi vho Mudau vhane vha ndi mudededzi I think vha vha khou funza hanefha somewhere vho Mvudi is primary school or so eh, vha ro- vha vha tshi ra tshi recorder ṱhamusi kana i short heiḽa heiḽa tape i ya mu tendela uri a nga ita show ya vho three three hours or so mbekanyamushumo nnzhi kha kha awelese dzi itiwa awara tharu ṱhamusi no fhira so nda tshi ḓiri arali hunga swondaha tshi ḓo nda tshi ḓi ita mbekanyamushumo ṱhamusi ya ya vhurereli ine nda vha uri ndi vha ndi khou ḓi tamba na dzi nyimbo dza hone dzedzi dza dza dza gospel arali ṱhamusi show ine ya vha uri ndi yo ḓi mvumvusa hafho hune nda vha ndi khou ḓi vhidza the dzhema hune ha vha uri ndi mufu muhasho houḽa no ḓivhea nga maanḓa nda tshi lingedza nyana u mu. Zwavhuḓi vhuḓi nṋe nda thetshelesa nga maanḓa maanḓa dzi radio dzi wailesi hedzi dza tshikhuwa vho radio bob ten thirty five medium wave zwine zwa vha uri dzi vha dzi khou hasha nga maanḓa maanḓa nga tshikhuwa izwi zwi khou amba zwa uri na musi musi vha tshi khou thetshelesa khasho kha musi ndi longa phalaphala vha tshi khou pfa riṋe vho misi vha vha vha khou sokou tou ri ni songo ita ngo ralo mani itani ngei nḓila ngori hu vhe vhathu vhanzhi vhane zwithu vha tou zwi funa nga mbilu musi vha tshi khou thetshelesa vha thetshelesa nga mbilu vhavha uri ho vho funa ni sa khou itisa hezwo ho vho funa ni khou itisa hei Ya ndi ndi ndi vha ndi ndi ḓivha na vhupfhiwa mara nṋe ndi khou tou tenda uri ngori khasho yashu i na vhathu vhaswa vhane vha vhori vha na luvholela vho no nga vho Netshipise vho no nga ene vho no nga vho Ḽiphadzi vho Shandu na vhaṅwe vhathu vhane vha vhori ndi vhaswa hu si ri havha vha kale vho Nefale na vhaṅwe vho ḓi vho ḓi vula nḓila mara ndi khou takalela uri khasho i na vhathu vhaswa vhane vha vhori vha ḓo isa khasho huṅwe fhethu zwi amba uri na vhathu vhaswa vhane vha nga nṋe. sa musi ndo ṱuṱuwedzea nga nga vhathu vhahulwane vha vha kha ita radio nga ita tshifhinga zwi amba uri na vhone vha kone u ṱuṱuwedzea uri hai na vhone tshiṅwe tshifhinga vha nga ita zwithu nga nḓila ine ya vha uri mm. zwi khou itiwa ngayo nga ḓuvha ḽa ṋamusi so ndi vhona uri ah, vhumatshelo ha khashu um eh, vhu zwanḓani zwavhuḓi kha ri lavhelese musi vha tshi khou bva andres mugaguli musi vha tshi khou ya lwamondo vha vha mutshudeni ḓe musi vha ngei tshikoloni ai kha mafhungo a tolwa zwa tshikolo zwone zwine ha nda sa tou vha nda sa tou vhalwa kha vhatshudeni havhaḽa vhane vhane nda si tou vha uri ha nda tovha vhukati hanefha um ngori nṋe nda ndi muthu ane a vha uri ah o miswaswo ḓi khou vhona ane a vha uri a thi tou vha nga maanḓa maanḓa um kha havhaḽa ṱhamusi tshipfi vhugadatengani hu khou pfhi dzi a plus student hai nda sokou tou vha ndi vhukati hune ha vha uri arali hu khou pfhi vhathu vho shuma zwavhuḓi then ndi vha ndi khou wanala kha vhathu vho shumaho zwavhuḓi zwavhuḓi vhuḓi ndo nda na vhaṅwe mudededzi vho no pfhi vho u mamela sigidi vhane vha vha uri vho ri funza ḓivhazwakale kana history and ndi vhone mudededzi vhane vha vha uri ndi nga ri vho ita uri ndi uri ndi nyanga u ḓivha uri hu khou itea mini kha shango like um zwa polotiki mm. ee ndi uri ndi muthu ane vha vha ndi sa ḓivhi zwa zwino uri vha kha zwifhio mara vho vho vho vho vho ita mushumo muhulwane uri ndi vhe na hezwiḽa zwa uri muhumbuloni wanga ndi nyanga u ṱoḓisisa uri hu kho itea mini na nṋe ndi ḓivhea mavhili mararu arali ṱhamusi ndi na vhupfiwa ngori ndi tshi vhudzisa hupfi na musi ndi kha ḓivha muṱuku ndo vha ndi ndi muthu ane avha uri ndi nyanga u bvisela vhupfiwa hanga khagala. Ndi zwone zwo ita uri musi vha tshi ya val vha ye vha ṱoḓa u gudela public relations ya Ndo swika ndi tshi ya vala nda ndi khou sedza uri heiḽani tshumelo ya heinoni ya ya zwa vhudavhidzani ya public relations i vha yo ṱanganyisa zwoṱhe zwine ha vha uri ni ya vha muṅwali ramafhungo ni a kona u ita zwa khasho ngo tou ralo, zwino nda ndo sedza uri i i ḓo i ḓo kona u mmbea kha vhuimo ha vhuḓi uri ndi kone u ita u bveledza heyi miḽoro yanga.
ha ḓa swika he ha vha na khaedu nyana ya masheleni vha swika vha shuma zwi dina ya eh ndi nga ri houḽa mushumo u bva musi ndo na ngei vala ndi nga ndo ya ṱhamusi nda dzhena miṅwaha mivhili hezwi ndi tshi vho ngo tea wa vhuraru nda ṱuwa nda ya kha vha muhulwane vho no pfhi ndi vhona vhona vha mufu zwino vho no ri sia ndi vho thomani radzilani vhane vha vhori vha wanala hafhaḽani arali a tshi ṱalukanya soweto hafhaḽa hune ha vha na maponyo molo zwino ho vha hone Molo yoṱhe heiḽa i yone luvhanḓe lune lwa vha uri ri kanda hone zwi dina hezwiḽani zwa zwa mabuḽoko aḽa mahulwane six inch, nine inch hezwiḽa zwa dzi maxi na hezwiḽa zwiṱuku zwa zwa mampara zwine zwa vha uri ndi zwiṱuku hezwiḽa zwa dzi zwine zwa vhathu vhathu vha ḓi fhaṱa fhaṱa ngazwo ra tshi ita miṱavha zwavhuḓi vhuḓi dzi fhethu hu nonga vho Protea. ndi fhethu hune ha vha uri hu tshi thoma u fhaṱiwa hu tshi khou hu tshi khou bveledziwa a ro ro isa miḓini minzhi zwi dina zwezwi zwine vhathu vha vha khou fhaṱa dzimbondo hedzi dzo tsireledza dzi dzharaṱa ndi nga ri havhaḽa muhulwane ndi vhone vha vha ita uri ndi wane dzangalelo ḽa ḽa heyi tshumelo ya shishi so ndi nga ri futhi na na hanefhaḽa ndi hone he nda to kona u wana dzi ngoho dza vhutshilo uri vhutshilo ndi mini hu itea mini musi muthu a tshi khou tshila ngori thi zwino ndi tshi khou bva ndi hayani nda sokou pfha uri arali ndo ḓa ḓoroboni hangeno muḓi muṋwaleli ngoma tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo konadzea so u vha hanga ni hafhaḽani hadiwee kana hafhaḽa miṱavhani ri khou shuma ri khou tevhela zwi dina zwo nthusa nga maanḓa ngori ndo vha ndi tshi khou ndi tshi khou ri khou tevhela zwi dina nga hafha ndi tshi khou vhala ndi tshi khou bvela phanḓa na dzi pfunzo dzanga dza public relations na na unisa mm.
vha tshi ri ngoho dza vhutshilo ndi dzi fhiwe dziṅwe ngoho dza hone dze vha dzi guda nga hetsho tshifhinga no ndi ndi ndi zwa uri vhutshilo a vhu ngo to leluwa nga nḓila ine muthu a a vha khou sokou tou humbula ngayo um hu na zwithu zwithu zwinzhi zwine muthu a vha khou sokou zwi humbula uri um zwi nga konadzea vhunzhi hazwo a zwi konadzei zwino nṋe ndi sokou tou tenda uri vhutshiloni Muthu muṅwe na muṅwe u na tshifhinga tshine ṱhamusi vho Jehova kana Mudzimu vha vha mu vho mu vhetshela tshone ndi uri vha a mufha vha mu itela zwine zwa pfhi second chance, zwi amba uri zwi bva kha uri ene msp etsho tshifhinga tshawe tshi tshi ḓo swika u ita mini ngatsho. Kha vha ḽi fare hanefho ri ḓo vhuya zwone zwino hu si kale mutshili si wa phalaphala fm vhone kha vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo ngo shumisa 086 3002503 kana vha kha facebook kana vha shumise twitter vha vha ṱoḓe atmosphere underscore dj kana vha shumise at phalaphala ri kha ḓivha hone fhano ro ḓigeḓa swika iswa ro awara ya vhuṱahe ro thoma ra fhira nga hafha
ho kha vha ime vho ima nga zwiṱukonyana a vha litshe zwine wa khou ita zwone vha thetshelese shango ḽoṱhe ḽi khou amba nga dzi national covid-19 tertiary bursaries Bazari hedzi dzi khou wanala fhaḽa College of Africa. Uri vha kone u guda nga 2024, kha vha dzhie tsho ṅwala vha thetshelese zwavhuḓi. Bazari i badela ngudo dzaṋu dzoṱhe 100 percent, inwi na badela vhudzulo na registration fhedzi. U ḓiṋangela thero u fana na Teaching, Nursing, Legal, Policing, Traffic, Social Worker, all Engineering courses N1 u swikela N6, Occupation Health and Safety,

fumbili nthihi wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya afrika tshipembe mbekanyamushumoni ro ḓigeḓa vhana miss p hune na musi ro ḓigeḓa na vho robert mulaudzi vhunzhi vho vha vhaḓivhi ara a nga tou pfupfu na khombo fhano vunḓuni ḽa gauteng vha nga tou pfha uri hu na khombo gai kana ngafhi mthetshelesi wa phalaphala fm vha ḓo vhona hu vhone vhane vha khou amba ndi vhone muambeli eh, wa tshumelo dza shishi hezwi mthetshelesi wa phalaphala fm zwi khou itela u thusa na vho iwe nene na kha ḓivha matshudeni nene a ni ḓivhi zwa uri ni nga gudela mini na vha vhona vhalaudzi vho rwa yunifomo yavho yo naka yo ainiwa yo dzula zwavhuḓi khou vha fanela nga maanḓesa e na onoyo ndi mushumo ni a ḓi lavhelesa uri ni dzhene zwino ni tea u thetshelesesa nga maanḓesa uri ni ḓivhe uri vha swikisa hani hafha hune vha vha hone ngauri vha sumbedza hei dzo vhuya nga maanḓesa ho vha na zwiṱepisi zwinzhi nga maanḓesa uri vha kone u swika hafho hune vha vha hone ṋamusi zwino mutshilisi wa phalaphala fm kha vha shumise 086 kana vha ya kha facebook vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe twitter msp underscore dj ri life no vha life vha nga toya vha ri ṱalela uri vha kone u ṱalela heyi nyambedzano yashu vhalaudzi khezwiḽa u bva um kha public relations vha sala vha tshiya u gudela mafhungo a mushumo wa dzi ambulance ho vha ho no itea mini ngei kha kha public relations zwa songo tshimbila zwavhuḓi no zwo tshimbila dzi ndalukanyo ḽa nda dzi wana mhm. zwino havha havha mukala havha malume mufu ane vhori ndi vho thomani radzilani um muya wavho wo eḓelwe nga mulalo vho vha vha tshi shuma kha kha tshumelo ya dzi ambuḽentse heiḽa ya tshikale ine ya vha uri vhathu vha hone vha vha songo to pfumbudziwa ri nga tori vha sokou tou vha vhareili vha vha dzi ambuḽentse. Zwino vha tshi ḓi ṱalutshedza uri mani heyi heyi tshumelo i kho ḓo khwinifhadzea i khou nyaga i khou ṱoḓa vhathu vhaswa vhane vha vhori vha na nḓivho ya zwino ine ya vha uri vha nga kona u isa heinoni tshumelo phanḓa, i khou nyanga vhathu vhane vha vhori vho ya tshikoloni ngo to ralo so vha vha ngori vha vha tshi zwi vhona uri hai hu muhulwane na musi ndo zwi amba hafhaḽa nnḓa uri nda sa tu to vhopfhi ṱhamusi ndi to vha houḽa matshudeni ane avha uri ndi ḓo zwi fhela lushaka uri nda ndi a student no nda tshi ḓi to shuma ngo ḓi imisela izwo vha tshi zwi vhona uri hai ndi a funa nga maanḓa u mafhungo a dzibugu vhari hai mani iwe u funa uri u dzhie heḽi heḽi Elisia na zwori na nṋe nda tshi ḓivha ndi khou takalela hezwi ndi khou ḓi vhona samusi zwidzima mulilo zwi khou dzi fire engine dzi khou fhira dzi ambulance ngori tshiṅwe tshifhinga ṱhamusi arali musi vha khou vhuya hafhaḽa hayani mukhala vha khou vhuya nga iḽa ambulance naho zwiṅwe zwithu zwe vha zwi hone hafhaḽa nga ngomu u tshi vha vhudzisa vha sa nga si kone u zwi ṱalutshedza ngori vha soko to ḓi reilela yone iḽa so nda ṱuwa nda ya huṅwe hu no pfhi Rustenburg hune ha vha uri hu na hodela khulwane ine ya ḓivhea ya Sun International ine ya vha uri i ita zwezwo u dzi mvumvusa na mini, hu na lufhafha lune lwavha uri ndi lwa tshumelo dza shishi ndi hafho he nda ḓo pfhumbudziwa hone hezwi zwa zwa dzi ambulance ndi tshi khou dzula huṅwe fhethu muvhunduni une upfhi Tshaning ndi tshi ḓi to tshimbila ndi tshi ya hangeini nda pfhumbudziwa zwa fhela nda after ndo no fhedza heiḽa u pfhumbudziwa nda shuma hezwiḽa zwine muthu uvha a sina malamba ngori mushumo washu u na thaidzo ya uri arali ni Ṱhamusi kana muthu o pfumbudziwa a sa a so kho khwinisa hezwiḽa zwe a gudisiwa zwone, tshifhinga tshine ṱhamusi avha ono wana tshikhala tsho uri ṱhamusi anga wana mushumo anga wana ṱhamusi a sathu to kona u ḓivha uri a ite a fare mini a litshe a ite mini. So u ḓi tonga mushumo ṱhamusi kana u reila ngo to ralo muthu anga ḓi ya driving school mara u funa uri a pfhumbudze a ḓi dzula a khou khwinifhadza u u reila, so ndi hafho he nda shuma nda shuma ndi sina hu sina malamba nda dovha futhi nda vhuya futhi ha ngeno hayani hafha Klipspruit hune ha vha uri ndi Soweto hanefhaḽa tsini na Maponya mall nda vha ndi khou bvela phanḓa na houḽa mushumo wa mukalaha ha vha na zwikhala zwine zwa ḓa zwa bva hafha kha tshumelo ya shishi ya Johannesburg. Na ngoho hetshiḽa tshifhinga ndo vha ndi muthu ane a vha uri ndo vha ndi tshi ḽa zwo hwala dzi tsimbi ndi ndo vha ndi ndi ndi ndi physically ndo vha ndi right so kha mafhungo aḽa a fitness hai ho si so ra vhidziwa ra gidima na mavhiḓa aḽa hafha ḽa brixton ra ita zwezwo ra hwaliswa zwezwo zwine ra khou hwaliswa ha nda nda shuma nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa ra dovha ra ya futhi ra lingiwa dzi ndingo dza hezwi ra guda then nda vha ndi tshi khou sainiwa nga contract ya miṅwaha ya fumbili iṋa sa muthu ane avha uri ndi kho shuma sa ndi fire fighter E_M_T nga hetsho tshifhinga mara hu tshi tovha hu contract ine yavha uri arali zwa sokou itea ṱhamusi wa sa ḓi farea zwavhuḓi hanefha vhukati makhuwa vha ḓi vha ḓi sumbedza muṋango uri hai dzhia i badzhi yau u ṱuwe. Vha nga ri tshiṅwe tshifhinga kha musi zwi a thusa uri arali ndi tshi kho to eletshedziwa nga muthu ane avha uri u nḓivha khwine uri ndi ye ndi gudele mini kana zwigede na zwigede zwi nga ntshumela nazwo zwi a shuma. ngauri vhaswa vha noni maḓuvha musi u tshi vhudziwa u pfhi tshimbilai u o lingedza zwifhio ende hoyo muthu a tshi khou amba ngauri o u lavhelesa vhona zwori hezwi u nga zwi kona u nga wana a tshi ri ha nṋe thi khou ṱoḓa hezwo nṋe ngori ndi khou tou vhudziwa nṋe nṋe muṋe ndi ḓo ita zwine nṋe muṋe nda khou funa ya nṋe ndi nga ri na nṋe ndo vha ndi na ngori nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndo vha ndi na um phiseho heiḽa ya uri eish ndo vha ndi tshi yo nyanga u guda Hezwiḽa zwine nda mu sumbedza zwone uri ṱhamusi ramilayo nahone ho vha hu tou vha na dzi yunivesithi dzine dza vha uri hedzi hedzi haya magudedzi a pfhunzo dza nṱha ane a vha uri ho tou vha i yone ya specific ine ya vha uri heiḽa ye vhathu vho no nga vho Mandela, vho Robert Mugabe heiḽa ya Fort Hare ngori ndo vha ndi muthu ane a vha uri ndo vha ndi nda tshi vhala nga maanḓa nga ḓivha zwakale ya Afrika Tshipembe zwino ndo vha ndi ndo ndo vha ho vha tshone tshithu tshine nda vhori ndo vha ndo tshi sedza nga maanḓa uri hai zwiṅwe mara zwino ngori okay ndi nyimele ine ndavha khayo ṱhamusi ndi nga vhona uri ndi lingedze ndi vhone uri hu nga itea mini zwino ndi that's why ndi tshi ri ndi a vha livhuwa nga maanḓa mukalaha ngori . vho vhona zwithu zwine zwa vha uri nṋe nda songo zwi vhona uri ndi nga vha na ndi nga ita tshanduko kha heyo tshumelo heyo ya zwa tshumelo dza shishi. Mafhungo o shuma hu si na malamba a si zwo leluwaho nga tshino tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri zwo vha thusa nga nḓila ḓe ri tshi khou lavhelesa mushumo une vha khou shuma kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Ya mushumo washu nga maanḓa maanḓa wa tshumelo dza shishi hungavha u dzima mulilo na hu na magudedzi manzhi ane avha uri a kho pfhumbudza vhathu ndi mishumo heiḽa ine ya vha uri i itiwa nga vhathu vhanzhi na ndi mabuḓo ane a vha uri a itiwa nga vhathu vhanzhi so arali muthu a si na tshenzhemo ṱhamusi kana hune ha vha uri u vha a khou ḓi ṋekedzela uri a shume a si na malamba zwi a zwi ḓo mu dziyedza musi a tshi vho ita u tea u ita dzi ndingo ngori vhunzhi ha zwiḽa zwishumiswa zwine avha a khou zwi shumisa thiri u ḓo vha o zwi fhedzisela haningei gudedzini a tshi khou pfhumbudziwa zwino musi hu tshi vho vha na tshikhala zwa uri zwino um ndi tshikhala tsha mushumo thi vha ḓe vho mu vhetshelelwa zwithu zwoṱhe fhaḽa fhasi uri a vha sumbedze uri ene u a kona u zwi shumisa hezwi zwithu zwi amba uri u a kona a nga si kone ṱhamusi uri a bveledzisa a kone u sumbedza havha vhatholi uri ene u na nḓivho na hezwi zwithu zwine ha vha uri u khou ri ene u zwi guda zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a shume zwi si na malamba na zwa uri E, he mishumo ino ino ni misiphi yashu mm. ndi mishumo ine ya vhori yanga mihaga a si mishumo ine ya vhori eh i khou yanga vhathu vhane vha vhori vha a vho ngo khwaṱha kana vha ḓibvafhela ya ngori yanga vhathu vhane ngori na dzi awara dza hone nga zwifhinga zwine vhathu vho misiphi vha vha khou via dzimbudzi vha khou via dzinguluvhe haningei mahayani nṋe ra ri khou shuma u zwivhona so na na dzi nyimelo dzine ra vha ri khou ṱangana nadzo ndi dzine dzi nyimelo dzine dza vhori dzi yanga muthu ane a vhori mentally physically u funa u vha a a a o o- o khwaṱha ngori hu vha- dzi nyimelo dza hone dzi vha dzo fhambanana vhathu vha vha kha zwiwo zwine zwa vhona uri vhathu vha khou ṱutshela nga matshilo avho ngo ralo ngo ralo vho vhuya vha amba mafhungo uri musi vhaṅwe vhathu vha tshi khou ḓiphina ndi mafhungo a dzi khushumusi na mafhungo a ṅwaha muswa vha tshi khou amba uri vhaṅwe vha vha vha tshi khou ḓiphina vhone vha vha mushumoni muhumbuloni mu mbo ḓi namba wa ḓelwa ngori ah, zwi amba zwori ho mushumo vha nga vha vha sa u funi ndi zwifhio zwine vha tou zwi funesa nga maanḓesa nga ho mushumo ngori zwi nga ḓi amba zwori vha ya u funa na musi zwo ralo ya nṋe mu- nga maanḓa maanḓa mushumo wanga zwine nda zwi funesa nga maanḓa ndi ndi u thusa lushaka hezwiḽa zwine nda ri ṱhamusi ndi tshi khou tshimbila ṱhamusi wo hanefhaḽa thavhani mall nda vha ndi khou ṱangana na muṅwe muthu ane avha uri ṱhamusi ro vhuya ra ya ṱhamusi muḓini wawe hu khou swa kana hu a kha khombo ṱhamusi ya moḓoro kana a muthu a wa u mimana hu na vhana vhanzhi vhane vha vha uri ndi khou tshimbila tshimbila hanefha mimoḽoni hanefha vho miau vha vha ṱalutshedza uri oyu vha kha ḓi muhumbula na vhalaudzi nda wana uri ee ndi kha ḓi muhumbula hani uri ha vhuya vha ḓa lini haningei deep slot vha ri thusa uri a vhe hone a ḓe a vhe fhano shangoni so ndi zwithu zwine zwa vha uri ndi ndi ndi ri uri u vhona muṅwe muthu ṱhamusi o thusalea musi a kha nyimele ine yavha khayo ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hoyu u mushumo une ndavha khawo zwa zwino ndi u ndi u takalela uri ndi vha ndi tshi khou sumbedzisa mushumo muhulwane une vhanna na vhafumakadzi vha tshumelo dza shishi vha vha khou ita ngori nṋe ndi soko pfhesesa uri zwa zwino hezwi ndi tshi khou amba ndi vha ndi kho ndo imelela Afrika Tshipembe vhathu vhoṱhe vhane vha vhori vha kha heyi tshumelo yashu ya zwa shishi ndi vha ndi khou vha imela ndi ngazwo thi nyagi ṱhamusi hezwiḽa zwine a vha khou itiwa matangwa ṱhamusi kana kha radio kana kha theḽevishini mm. hune na vha ni ngo dzhivhiwe ni khou khauledza ni khou ita zwithu zwi zwone ni tshi khou sumbedzisa vhathu zwithu zwi zwone mm. nga heyi tshumelo yashu i nga vha ṱhamusi kha ambulance kana kha fire engine ndi a pfa ndi tshi fhisea nga maanḓa uri hai ha vhathu a vha khou eh, sumbedzisa muhasho washu nga nḓila yone so vha founa ee eh, eh, ndi a founela hafho hune ya vha uri ee ṱhamusi kana arali u generation yo to ralo uri vha zwi ḓivha vhabveledzi vha generation ngori a shumisana nga maanḓa hanefha vho muvhango ngo to ralo uri mm. vha ri hu a vha na zwibadela zwine a vha khou tambiwa ndi a vha vhudza uri a ri ḓo fhambana ngori zwino arali na sokou dzhia miss pin a sokou mu ambadza heiḽa helmet ya u sokou i shanda mm. ee ri vha ri khou isa pfunzo i si yone kha lushaka mm. zwino ndi a lingedza uri tshifanyiso tshine tsha vha tshi khou ya kha lushaka tshi vhe tsho teaho tshine tsha vha uri tshi a ḓisa u ḓi hudza wa hoyo mushumo une nṋe ra vha ri khou ita nga ḓuvha na ḓuvha khezwiḽa vha fhiwa konṱiraka ya miṅwedzi ya fumbili ina u bva afho vho no tshimbila kha dzi renke ngana uri vha swike afho hune vha vha Ee, ndi nga ri ya ndo ndo tshimbila ngori ndo shuma hafha hune ya vha uri ndi operations hune ya vha uri ri vha ri khou dzima mililo ri khou tshimbila ri khou ya ri khou dzhia vhathu vhane vha khou ḓi vha khou lwala tshi vhaisa zwibadela nga u to ralo nda hulisiwa nda nda bva hafha kha operation nda ya kha lufhafha hafha lwa lwa zwa pfhunzo hune ha vha uri rivha ri khou gudisa lushaka nga uri vha nga ḓi tsireledza hani. Heiḽani tshumelo ya kale ya fire department kana hezwi zwa zwi dzima mulilo hovha hu sokou tovha vhathu vhane vha sokou gidima vha ya hafho hune havha na tshiwo vha swika vha dzima vha ṱuwa ḽa vha ḽa maladze vha dovha vha vhuyela mushumoni ṅwedzi u ḓaho ṅwaha u ḓaho ngo to ralo ngo to ralo zwino tshumelo ya shishi ya hounoni ṅwaha wa 2023 i sedza i sa mveledziso nga maanḓa maanḓa uri um ro no neta ngauri ri sokou ḓora ri khou gidima ri khou isa nga ḽa dzi fire engine dza tshi ri khou ya fhethu hune ha vha na zwiwo kha ri maanḓafhadze lushaka mm. lushaka lu kone u vha na nḓivho ya uri musi hu na zwiwo vha itisa hani ndi hafho he heyi tshumelo ya lufhafho lwa pfunzo yo funza lushaka ya vha hone riṋe hafha kha kha muḓi muḽa mungoma ndi muṅwe masipala muṅwe wo thoma we ravha na holuya lufhafha ri khou sedza kha hedza tshumelo dza shishi ro vha ro fhiwa vhuḓifhinduleli ho uri ri bveledze mbekanyamaitele kana dzi unit standard dzine dza vha uri dzi ḓo kona u sumbedzisa ṅwana ane avha uri ṱhamusi u hangenono kha ndaela zwi xele dzi day care centre nursery school ri kho gonya uya dzi high school ngo ralo uri ri vha funze nga nḓila ine vha vha khou funziwa u deledziwa ngayo hafha zwikoloni uri vha tsireledzea hani ngo ralo ngo ralo so ro shuma afho . nda dovha nda alusiwa futhi nda vha mulanguli wa tshumelo heinoni ya vha uri hu na dzi senthara dzine dza vha uri dzi vha dzi tshi khou funza lushaka hune vhathu vhathu vha tou ḓa lushaka lwa tou ḓa hafha kha dzi kha dzi senthara hune vha vha khou pfumbudziwa nga mulilo uri musi hu na mulilo vha bvisa bvelani nnḓa arali hu na tshiwo nomboro ya tshumelo dza shishi ndi ifhio ngo to ralo ngo to ralo ndo shuma nga maanḓa hafha kha u funza lushaka hune ha vha uri ndo vha ndi kho to ya haningei vhunzhi ha dzi pfhunzo dzashu ro vha ri khou dzi ita fhasi ha muri hanefha vho Diepsloot hune ra tou swika ra ra paka heiḽani ḽori yashu ra vhea zwishumiswa zwashu zwine ra khou vhea ra ḓivha na dzi bodo dzine ra vha khou funza ri khou tou vha funza practical arali zwi tshi konadzea ra ḓi ita na mulilo nyana ra vha sumbedzisa uri fire extinguisher vha i shumisa ngoralo ngoralo ngoralo ngoralo nda shuma kha heyo tshumelo for tshifhinga tshilapfhu u swika musi Ndi tshi ḓa kha heinoni tshumelo ya ya zwa vhudavhidzani ngori zwa vhudavhidzani thi zwino ndo vha ndo to zwi gudela a si zwithu zwine zwa vhori uri ndo sokou tou ngori ndi wa mulaudzi thi zwino vhathu vha mulaudzi vha ḓivhea nga maanḓa a soko pfhi a soko pfhi hai a soko pfhi ngori hai ndi wa mulaudzi plus na mukalaha mufu vhalaudzi vho tshiṱokisi vho vha itonga vha itonga musanda nyana hafhaḽa vha tshi ḓivhea so ṱhamusi a u songo tou pfhi hai ngori ndi mulaudzi wa ḓivhea uri hai. ho sedziwa na ndalukanyo rai hezwiḽa zwithu zwo davhidzana ndo pfumbudziwa ndi na nḓivho na hafha kha i tshumelo yanga ya shishi ndo pfumbudziwa ndo vhibva ndi na ndalukanyo ndi, ndi a pfesesa uri heyi tshumelo i tshimbilisani ndi ngazwo misp na musi ndi tshi amba hai na mathotshelesi hangi nnḓa vha to zwi pfha a ndi sokou mona mona ndi sokou fara fhano ndi tshi litsha ndi ndi vha vhea mafhungo anga ṱafulani muthu muṅwe na muṅwe a zwi pfha uri hu muhulwane u ḓivha mafhungo a zwi ngo sokou tou ḓani ndi ndi u shuma nga maanḓa ndo ḓifunga na uri ndi ite mafhungo u vula dzibugu ndi wane nḓivho ntswa ngori thi zwino tshumelo yashu i ya dzula i tshi khou shanduka tshifhinga tshoṱhe zwino zwi a thusa uri muthu a a vhe na nḓivho uri hu khou itea mini ngo ralo ngo ralo so na musi arali a khou shuma kha heinoni ya ya zwa vhudavhidzani u funa u ḓi u funa u eh, ṱalukanya uri vhoramafhungo vha shumisa hani ndi zwifhio zwine vha vhori vha zwi ṱoḓa musi ṱhamusi kana muthu a khou vhiga eh, mafhungo ngo ralo ngo ralo zwino arali ṱhamusi ndo vha ndi si na tshenzhemo ya zwa mafhungo kana ya public relations communication science mm. zwa dzi journalism ngo ralo ndo vha ndi tshi nga ri ṱhamusi vhathu vhanzhi vha mbuso a vha zwi vhone musi vha tshi vhudzwa mbuso vhathu vha tonga vha hu to hu to hu na huṅwe fhethu he ha ṅwalwa fhaḽa phanḓa hune vha vha khou tou vhala uri vha sokou tou dzula vha na phindulo kha zwiṅwe na zwiṅwe mm. ndi ngauri ndi tshenzhemo ine nda vha nayo na uri ndi a dzhia tshifhinga uri ndi ndi ḓivhe uri u khou itea mini eh hafha kha itshumelo ya shishi ne ravha khayo Miss P vha pfala vho tshimbila renkenji nga mandesa ene tshine nda kho takalela nga mandesa tshone ndi tshori vha khombodzela mafhungo a pfunzo uri muthu muṅwe na muṅwe a zwipfe zwo ri pfunzo ndi ya ndeme ndi kuti ndi tshi lavhelesa nga hafhanoni kha zwiri zwa vhudavhidzani vho no thoma kale u vhusa dzimbudziso ndi na mbudziso keni kubva kha dibrenza a ndubva thembisa ani ndi mukondeni a ndi madekwana msp a ri na muyeni washu vho robert mulaudzi zwi amba zwe nda vha ndi tshi vhona zwone muhumbuloni wanga tshifhinga tshoṱhe eh musi ndi tshi pfha tshipfi havha ndi vhalaudzi kha phalaphala fm eh vha tshi khou vhiga nga zwiwo zwi no itea fhasi ha masipala wa johannesburg ndi zwone u bva vhuṱukuni hanga nda tshi pfha muhashi wa radio nga ipfi ḽavho fhedzi ndi tshi pfha uri eh havha muthu vha nga vha muhashi wa bola makone vha ri fanyana kha vha ḓo tou ri fanyana eh, ri pfha uri vha nga kona no hasha bola
bola Ah, hayi ndi ndi vhona ungari bola ndi nga ari a zwi ri tshele vho mashika singa bopa mara Ah, ndi sokoto ngari ya ndi nga ndi nga ndi ifhio mbekamishumo ine vhapfa ungari vha nga yasha kha phalaphala ah, ndi heyi ya vhuṋe tshipise ya ya vhafunani 912 ya ngori ndi soko pfhesa uri ndi tovhana ndi mufuni wa biko oh vha mufu ya ndi soko pfhesa ngo to ralo ndi hela zwine nga tshikhwapfi romantic guy Wo zwi pfesesa? Oh, Ya.
Khaladzi. zwino iḽa mbekanyamushumo yavho ndi tshipise i tshimbilelana na zwe zwa lufuno na mini so kupfa ungari ya ndi nga i ndi nga thusana navho ndi tshipise zwavhuḓi nga maanḓa Ndi zwifhio Ṱhamusi zwiṅwe maybe ḽiṅwe ḓuvha vha nga- vha nga- vha nga mbidza nda ḓa nda thusana navho ndi zwifhio zwithu zwine vha zwi ita zwine zwa vha ḓivhadzisa sa romantic guy ngori thi vho to zwi amba vhone vhaṋe ya
mufunwa wau wa mu rengela maluvha u mu isa fhethu ho fhambananaho hune ha vha uri ho mvumvusiwa like ya u funa u funa u funa u sumbedza u u appreciate kana u u funa zwine wa khou vhona so ndi soko pfha uri ya ndi ndi ndi dziṅwe ya mbekanyamushumo ine ya vha uri ndi nga bvisela um vhunṋe the way nṋe nṋe nda nga vha ngayo ngori nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndi muthu wa u ṱhogomela ndi a ṱhogomela nga maanḓa. hei vhalwadzi vha ri vha muṱhogomeli ya nga hafho vhalwadzi vha ri vha muṱhogomeli ndi ṱhogomela nga maanḓa khamusi na hanefha vhathu vhaṅwe nda dzhena mu tshikolo dzikhaladzi hanefha nda dzhena mu tshikolo ngei vho andrisi mugaguli hanefha vhufu wa vhuṱali lwa mondo hanefha hoṱhe vhuvale na hoṱhe na hanefha vhuphi vhuvhili zwezwi ri khou ḓishambila ri khou ḓi mona mona ha vha muṱalutshedza uri ha u mona u na

Hai, vhalaudzi A- a- ndi khou tou- ndi khou tou- ndi- nṋe Vha ndi khou khou raha. zwisedza Eh, nṋe ndi to zwisedza ndi sokou pfha uri hai ri vhathu vho vho funa vhathu ri vhathu vho isa tshumelo vhathuni ngori ndi tshi sedza zwavhuḓivhuḓi eh u ya murahu ningi ṱhamusi kana na mukala khosi yanga vha vha muthu ane uri vha vha vha kha izwa pfunzo vha mudededzi eh vha mara vha vha murangaphanḓa wa lushaka kana hafha kha civic kha community ngo ralo musanda na mini and then ndi tshi sedza na vho makhadzi na vho khosimene na vhangwana ndi vhathu vhane vhori ka vhunzhi yavho vhoṱhe ndi vhathu vhane vha khou isa tshumelo kha lushaka
tonga zwi a tshimbilela malofhani ee a si zwine na vhori nṋe ndo sokoto zwi doba ha vhoni mm. ee ndi zwithu zwa vhori ndi zwithu zwine na vhori ndo to zwi wana zwi hone kha lushaka lwa lwa vhalaudzi chief muluba ri lokobela miss phina vhalaudzi and va dipsod extension for hani ndi mukondeni a ri mbuso yanga ndi yori kha vhana vha vhalaudzi eh, hu na ṅwana muthihi ane o dzhia buḓo ḽavho naa hone vhana vhana vhangana a ri ndi matekwane Okay a thi ndi vhana ndi vhaṱanu na vhavhili na vhaḓuhulu vhavhili so kha havha vhathu vhasiwana vhoṱhe vhunzhi havho ahuna muthu ane avha uri ndi nga ri a nga fhedzisela ṱhamusi a muambeli ngori vhunzhi havho vhoṱhe vha khou ita zwine zwa vha uri mostly ndi zwa arts.

eh, masiari na vhusiku ende ndi a zwi ḓivha ngori tshifhinga tshoṱhe musi ri tshi vha ṱoḓa na fhano kha parapara fm vha vha vha hone kha luṱingo eh. ṋamusi ndi tshilisi wa parapara fm ro ḓigeḓa na vhalaudzi zwine zwa khou amba uri na vhone kha vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha ri thomele u rengisa
ndi tshila tshifhinga tsha uri vhurangaphanḓa ha phalaphala fm vha fhe vhathetshelesi muhumbulo wavho ndi wa ndeme nga dzi 30 lara 2023 u bva awara ya vhufumi na vhuvhili u swika awara ya vhuvhili masiari vhurangaphanḓa ha phalaphala fm vha vha na nyambedzano na vhathetshelesi vhone vha shela mulenzhe nga u rumela muhumbulo wavho nga u sengulusa mbekanyamushumo na zwoṱhe zwa phalaphala fm vha rumela vhupfiwa havho kha whatsapp ya 072 897 8325 nga tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya tshiko kana vha rumela email kha phalaphala fm at sabc co za hu sathu fhira fumbili malo lara ri ṱangana nga dziteti lara awara ya vhufumimbili awara ya vhufumimbili u swika awara ya vhuvhili masiari phalaphala fm

fumbili wa minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi phalaphala fm ya koporasi ya kha show ya la afrika tshipembe mbekamishumo ndi ro ḓigeḓa ri roṱhe hafha noni ro ḓigeḓa na vho robert mulabudzi vhane vha muambeli wa tshumelo dza shishi vha pfa lwendo lwavho vha ḓo zwi pfa uri nga ngoho zwa vhukuma ndi ngani havha muthu vha tshi amba nga nḓila ine vha amba ngayo vho ita no amba uri hai vhona ra zwi konadzea vha nga ḓi ya vha shuma nge na mr lava lava musi tshi tou rwa wara ya vhuṱahe nṋe ndi khou tou takalela fhedzi uri a vho ngori vha khou ṱoḓa mbekamishumo yanga ya ro ḓigeḓa nomboro ndi 0863402503 na vhone mutshilisi wa parapara fm kha vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa vha songo ngori muhumbulo muhulwanesa ndi wa uri ri kone u lavhelesa na hoyu ṅwedzi wa nyenda vhusiku une ra khou dzhena khawo um ndi ṅwedzi une wa vha uri ndi national um injury prevention month zwine zwa amba uri hu khou vhonalesa hu na zwiwo zwinzhi zwine zwa vha zwi tshi khou itea nga hoyunoni ṅwedzi zwine na musi ra ra nga amba nga hazwo kha musi ri nga wana uri vhaṅwe vha vheiwe ni nga si ḓo wana ni khou dzhena nga ngomu khomboni kana ni tshi khou vha vhathu vhane vha khou wela um kha henevho vhathu vhane vha ḓo ḓi wana kha musi vha khomboni nga hoyu ṅwedzi wa nyenda vhusiku e, na hanefhaḽa kha twitter ri hone ri life na kha facebook ri life na kha youtube vhalaudzi ḓuvha ḽavho ḽo tou thoma musi vha tshi ya mushumoni vha vha tshi khou ḓipfa hani um nga maanḓesa vha tshi dzhena kha heyi poso ine vha vha khayo zwino ngori ndi poso khulwane ya ya yo yo ya ya vhudavhidzani ya vhudavhidzani ya ya lemela nga maanḓa eh asi asi poso ine ya vhori yo leluwa ngori eh u vha u tshi khou u tshi khou amba wo imelela heyo tshumelo ine wavha khayo ṱhamusi tshifhinga tshinzhi arali ṱhamusi hu na zwithu zwo dzudzanyea u avha muthu ane a vha uri wa funiwa nga maanḓa ṱhamusi a ri soko ri hu na mugwalabo mushumoni iwe u muambeli zwi amba uri zwine wa kho amba arali zwi sa fushi vhashumi zwi amba uri u nga sokou tou vha muthu ane a vha uri u a takalelea nga maanḓa hafha mushumoni mm, mm. zwi ya nga uri kha hetsho tshifhinga zwine wa khou amba zwone zwi khou ee arali ndi tshi khou amba nga ha mushumo une ra khou ita zwi amba uri vhashumi vha ita mini vha takala mm. mara arali ri khou amba nga uri vha khou nyanga nyengedzedzo ya miholo um masipala u kho uri hei a ri na masheleni zwi amba uri vha ntsumba nga mini uri mulaudzi ni a mupfa uri ha tsha ha tsha imela eh, hana riṋe ngori ee mara zwino vha hanga uri nṋe thi ndi vha ndi ndi mushumoni Mushumoni, Eh, mm. mushumo wanga ndi uri ndi ndi represent i batch ine Mm. eh u ya nga une nda nga kona ngawo kha ri lavhelese nyimele nnzhi dzo yo ngo fhambana vha shuma vhusiku na masiari huṅwe hu vho nyimele dzine dza vhori dzi a konḓa nga maanḓesa ndi lini he vhari vha tshi swika vha tou zwi pfha uri ya na ṋamusi hezwi zwithu zwo iteaho zwi kha ḓivha muhumbuloni wanga nga uri hei zwo vha zwithu zwe zwa zwi tshi khou ofhisa kana zwo vha zwithu zwa zwi tshi khou vha vhesa nga maanḓa hei eh heyi mbuso ndi a i wana tshifhinga tshinzhi Ee, ndo no ndi nṋe ndo no vha na miṅwaha ya fumbili raru ndi kha heyi tshumelo ya tshumelo dza shishi zwiwo zwe nda ṱangana nazwo ndi zwinzhi ndi nga to amba ṱhamusi zwivhili. Ho vhuya ha vha na tshiṅwe tshiwo tshe ha vha hu khombo ya vhashumisani havha vha khombo ya vha mmbi ya vhufhiri vha vha vha tshi khou ya hanefho hune vha vha khou ya hone ha swika he moḓoro wavho hoyu wa wa sa wa vha. kha khombo ya moḓoro then wa swa ya uri ho vhona vhathu vhanzhi vha vhori ro ro ro kho tea uri vha phuluswe kha hetsho tshiwo vhunzhi havho vha vha vho swa nga nḓila ine ya vha uri i a tatisa nga maanḓa ndi nga ri ndi tshiṅwe tsha zwiwo zwinzhi zwine nda vha uri ndo zwi ndo no vha khazwo havha na tshiwo tsha zwino zwino tsha murahu rahu rahu zwino tsha havha vhathu vha

straight hafha muḓi muno na ngomu a thi vhoni uri um ndi tshi sedza kha ḓivha zwakale um afrika tshipembe a tshi tou vha hone afrika nga u angaredza tshi tou vha hone na ḽifhasini nga u angaredza a tshi tou vha hone so ndi soko ri vhona u nga ri ndi zwiṅwe zwa zwiwo zwine zwa vhona uri ri ḓo dovha ra dzhia zwifhinga na zwino a fhedza ndi khou amba nae hu kha ḓivha na zwifanyiso zwine zwa vha uri ndi a zwi vhona nga maanḓa maanḓa zwa vhana vhaṱuku zwa zwitumbu zwa vhathu zwo ṱhophana nga u to ralo musi kha kha ngori u ḓo zwi humbula uri hafhaḽa fhethu ndi fhethu hune ha vha uri ndi tshifhaṱo tshine tsha vha uri nga ngomu hatsho hu vha hu mishasha havhaḽa vhathu vha vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ṱhamusi vha kone u gidima vha bvele nga nnḓa mara vha sa kone uri vha bve so ndi zwiṅwe zwine zwa vhona uri zwi a zwi a zwi a zwi a sala hafha mihumbuloni ya muthu eh, musi a tshi khou shuma kha i tshumelo ngori ndi ngazwo ndi tshi ri heyi tshumelo ndi tshumelo ine ya vhori i nyanga muthu ane ya vhori u o khwaṱha eh, psychologically na ene muṋe physically eh, ngori eh, a ri rengisi magwinya eh, tshumelo yashu ine ra vha khou ita vhathu vha vha si khou ri se vha si khou sea sea na riṋe vhathu vha vha tshi khou ri sema vha vha kha vha kha tshimelo ine ya vhori ndi ya lufu ine ya vhori tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea khavho Zwo ralo musi vha tshi khou amba ngori zwi vha zwi khou ṱoḓa muthu ane a vha uri kuhumbulele kwawe ku dzula zwavhuḓi nahone u na mutakalo wavhuḓi wa muhumbulo wa swika hune khamusi vha ri vho dzula fhasi vha sokou mangala khamusi vha vha sokou pfha mbilu yavho i khou vhavha kana vha sokou pfha uri zwa zwino vho ṱungufhala vha tshi khou humbula khamusi iṅwe nyimele ye vha shuma khayo miṅwaha miraru yo fhiraho nga nṱhani uri khamusi khombo ya hone yo vha i khulwanesa ya nga maanḓa maanḓa zwiwo zwine zwa vha uri zwi sa mubebi nga maanḓa maanḓa zwiwo zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou kwama nga maanḓa vhana vhaṱuku ngori sa zwine ndi khou amba zwone uri hafha kha hetshi tshiwo ho vha na vhana vhaṱuku vhane vha uri vho ṱutshela nga matshilo so sa mubebi u a soko humbula uri a zwi hezwi zwithu zwi nga kha ḓi itea na kha iwe muṋe. Ndi nga ri nga maanḓa maanḓa zwiṅwe zwine zwa vha uri zwi a zwi a ri dziedza nga maanḓa ṱhamusi na nṋe ndo rali ndi hezwiḽa zwiwo zwine mushumisani nga nṋe a vha ṱhamusi a khou ri sia kha tshiwo ṱhamusi tsha mulilo ngo to ralo ndi zwithu zwine zwa vhona uri tshivha tshilonda tsha vhutshilo hoṱhe ngori u soko pfhesesa uri eish ṱhamusi arali zwithu zwo vha zwo itea nga iṅwe nḓila ngo thi zwino riṋe kuhumbulele kwa lushaka ngei nnḓa ndi kwa uri riṋe ri vha ri khou thusa lushaka mm. zwi amba uri hezwi zwithu zwine zwa vha zwi khou itea kha vhathu ṱhamusi kha riṋe a zwi kha riṋe ee zwino hezwi zwi tshi itea kha riṋe zwi a ri humbudza uri hai na riṋe ri vhathu zwino kha ri vhutshila kha lushaka zwino kha ri sokori zwo raloho kha musi vha soko pfha uri mbilu yavho i khou vha vhanga zwe vha zwimbula vha ita mini uri vha ḓi wane kha musi vha tshi khou vhuyelela hune vha ḓo ḓi pfha eh, vha tshi kha ḓi vha vhalaudzi vhane vha khou sea vhane vha vhori vho takala no hafha kha tshumelo yashu hu na zwiimiswa zwo ya nga u fhambana zwine zwa vhori hu na vhafunzi hu na hevhila zwa vhathu vha shumela vhapo vhane vha vhori vha ri thusa uri ri kone u u fhola ri a vha na na mafulo ane a itiwa musi nga murahu ha zwiwo uri ṱhamusi ro vha na tshiwo tsho imaho ngauri ri dzule fhasi nṋe ndi ambe nga nḓila ine nda khou ḓi pfha ngayo miss phina ine ambe nga nḓila ine a khou ḓi pfha ngayo ngo to ralo ngo to ralo mara fhedzi thaidzo ndi ya uri kha ri linde nga maanḓa vha tshumelo dza shishi havha vha tshumelo dza shishi vhane vha vha kha heyi tshumelo nṋe nda nda vha khayo vha zwiḓivha zwine nda kho amba zwone ro itelwa hezwiḽa zwo zwo fa luvalo lune a u vha u tou vha mushumo wa ḓuvha na ḓuvha hune ya vha uri zwavhuḓi vhuḓi anda u ya nga nyimelo ya vhuḓi ya muthu o teaho ya muthu o takalaho a zwo ngo fanela uri zwi vhe ngo tou ralo a zwo ngo tea uri muthu a sa vhe na zwipfhi nga maanḓa maanḓa zwa nyimele ine ya vha uri a si yavhuḓi. Ha ngeno kha muhumbulo wawe a zwi a zwi a zwi musii a muthu ane a vha uri u avha na mveledziso ya vhuḓi so riṋe kha riṋe vhane vha vhori ri kha heyo tshumelo ri a zwi dzhiela fhasi hezwi zwo heyo tshumelo ya uri ri vhe vhathu vhane vha vhori ri amba nga zwiwo zwine ra ṱangana nazwo ngo to ralo ngo to ralo a ri a i dzhiela fhasi ngori ri soko pfhesesa uri ndi mushumo washu wa ḓuvha na ḓuvha. Mara zwi kwama kutshilele kwavho kwa ḓuvha na ḓuvha nga nḓila ḓe na musi vha hanefha hayani ngauri arali vha tshi khou amba zwa uri vhunzhi ha vhathu vhane vha shuma mushumo une vhone vha shuma hone vha vha vha si tshena luvalo ndi vhona ungari zwi nga konḓa nyana uri u to tshila navho hafha hayani ndi khou amba uri ya nṋe ndi soko vhona uri hai ṱhamusi u ya nga nṋe nṋe ndi muthu ane avha uri ndi a ndi social like ndi a ndi a sea na vhathu ndi ndi mm. muthu ane a vhori ndi a eh, amba na vhathu ndi a ḓi ita dzi nyonyoloso mm. eh, so ndi ndi a ita zwo fhambana zwine zwa vhori zwi vha zwi khou inyisa eh, kha vhathu uri mm. eh, ndi ndi kono u vha ndi ḓi bvisa kha heyi nyimelo yanga ya ḓuvha na ḓuvha ya, mm. ya mushumo na zwezwi ndi muthu nga maanḓa maanḓa a u funesa nga maanḓa maḓikiṱa nani ya mapelo Ah. vhege nani ya mapelo a vhege hangei una una muṅwe mimbwa henevha khane vhambe ane vhavha vha mashango ḓavha ane a khou ḓa ngei sun city ndi ḓo Mhm. Vha khou ya, vha khou ḓi mvumvusa. dzhaiva nga maanḓa ya ndi a- ndi a tshimbila Khezwo- nga maanḓa maḓikitani a khezwo ndi tshilisa wa parapara fm vhalaudzi vha ri vhone vha muthu na maḓikita Ya nga maanḓa. ya mbo ḓi ri tea fuminete ndi livha kha ore ya vhuṱae kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya ri lavhelesa uri na ri nga kona u tsireledzea nga nḓila ḓe musi ri tshi khou dzhena kha ṅwedzi wa nyenda vhusiku

tshine zwa vhona phala fm ndi tshifhinga tshavho zwa zwino kho ima sala roi kwinda tsha umbea a ri ndubva ndo fire zone 7 hani ndi hanefhala khumbe fhasi ya bada a vha takali robert mulaudzi kha vha vhudzise uri vha kha ḓi humbula vhathu vhe vha dzhena navho tshifulanani na lower primary school nga nnḓa ha nṋe Hai a
ya vhunzhi ha vhathu ha tsha to to humbula zwavhuḓi madzina. Mukwevho mhm.
A a vhunzhi ha vhathu ha tsha to eh humbula zwavhuḓi madzina avho. Mukwevho Ramoba a ri ndi bva nga hafhanoni Guyuni Dzumbama. A ri nṋe ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri kha vho Robert uri ndi ḽifhio shango ḽa nnḓa ḽine vha ṱoḓa u ḽi dalela. Eh ndi vhona ungari ndi Sao Paulo Brazil nga nṱhani ha uri eh huna ndi vhona ungari

Night life ya hone kana hezwi maitele a u ḓi mvumvusa hezwi ḽo no kovhela hu vha hu khou itea mini. Vha ḓivha zwa uri ende ngei Brazil ndi vhone vhathu vho no ḓa vho ḓa hone zwa dzi B_B_L zwine vhathu vha khou zwi ita dzi a vhuya ngei fhethu. So ndi soko pfha uri ya ndi ndi ndi ndi nga ḓiphina nga maanḓa khamusi. Ndo no vha na lufuno mudimeli a ri Phalaphala FM ri na ni misi yoṱhe hu ri ni a ri masiari madekwana tshenetsho tshifhinga tshine eh, vhone vha vha hone hanefho a ri ndi khou humbela u vhudziselwa kha vho robert mulaudzi zwa uri uyu mushumo wa tshumelo dza shishi eh, wo vha u tshi tou vha muloro wa vhona nahone eh, khaedu khulwane tshe vha thoma u shuma yo vha ifhio ndi bva kha mukololo wa mudimieli a fhedza nga uri ndaa eh, khamusi ngo tou pfufhifhadza ngori no kanda kha zwithu hai no wa wa u si ya isi zwa zwithu zwine uri ndo amba ndo ṱalutshedza hafhaḽa Yeah. nṱha uri ndi zwithu zwa uri ndo ṱuṱuwedzwa nga mufu mukhala vho thomani radzilani Mhm. nṋe nda ndi tshi ḓivha na miloro yanga yo vha ramilayo eh, muhashi wa radio ngo to ralo so hezwi ndo- zwo ro vhukati hanefha ṱhamusi um zwithu zwa tshintsha mara ndi soko pfesesa uri ṱhamusi ndo vhuya ndo to vhuya nga muṅwe mulenzhe zwino thi zwino eh, ndi kha ḓivha kha khasho mara mm. ndi sa tshavha ṱhamusi nga murahu khudza ipfhi mhm. ndi tshi khou tou ḓisa mafhungo kha kha lushaka kha lushaka ndo amba uri uno ṅwedzi wa nyendavhusiku injury prevention month zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou zwi vhonesa nga maanḓesa ndi zwiwo zwa vhathu vhane vha khou u ṋuvhela musi vha tshi khou lovhedziwa hu khou itea mini afho fhethu none vha nga eletshedza mini kha vhalovhedzi na vhalovhedziwa ya ri na zwiwo zwine zwa khou itea ano maḓuvha hu na zwiwo zwinzhi zwine zwa khou itea zwa musi vhathu vha tshi khou dalela vha eh, vhomaine vhaporofita vhafunzi ngo ralo u ya nga thendo dza vhurereli u ya ngo fhambana ngo fhambana zwino thaidzo yashu ndi uri havha vhathu vha khou dzhiwa vha isiwa hafha milamboni eh, vhusiku kati vha ri vha khou bviswa zwinyama eh hezwi vha tshi khou bviswa zwinyama vhunzhi havho vha kumbiwa vha khou kumbiwa ro no vha na zwiwo zwinzhi zwine zwa vha uri ha vhathu vha khou kumbiwa zwino riṋe sa vha tshumelo dza shishi ri khou kwamea ro no vha na mafulo manzhi ane ra khou a ita uri ri ye kha lushaka uri hai

ndi mafhungo ane a vha uri ri khou a sedza ri khou dalela dalela hafha fhethu hune ha vha uri vhathu vha khou ita mishumo yavho ya ya ya ya vhurereli yavho ya nga u fhambana uri hai riṋe a ri khou lwa na vhurereli ri khou ngo tou vha fha nḓila kwayo ine ya vha uri yo tsireledzea uri vha nga ita mini arali ṱhamusi hu si na zwiṅwe zwa tshiphiri zwine ṱhamusi vha vha nazwo vha ḓi ri vhidza ra ḓa ra ita uri hafha fhethu hune vha vha khou ita heiḽa tshumelo hone hu vha ho tsireledzea na riṋe sa vha tshumelo dza shishi ri vha pfhumbudze uri vha nga ita mini zwithu zwa zwone vhone uri practically vha nga zwi ita uri havhaḽa vhathu vhane vha vha uri vha khou ḓa u wana heyo tshumelo vha vha dovhe vha humele murahu vho ita mini vho tsireledzea muhashi na vhathetshelesi magaraba vho no thoma u paka zwino vha khou vhuya fhano venḓa kha ri ḓo lavhelesa tsireledzo ya musi vhathu vha magondoni hu na vhane vha pfa vho neta vha paka tsini ha nnḓa ha bada vha khou ḓiḽela zwiḽiwa zwavho na vhane vha khou ri vho neta mara vha khou ḓikombetshedza vha nga ri mini ri tshi khou lavhelesa kha musi ngeletshedzo ine vha nga i ṋekedza vhareili vhane vha ḓovha vha magondoni nga tshino tshifhinga ya vhareili ri khou vha eletshedza uri ri khou tenda hedzila dzi goloi dzavho dzi a gidima nga maanḓa um kha vha kha vha lingedze uri vha tevhedze milayo ya badani vha ṱhonifhe na vhaṅwe vhareili vha awele um ṱhamusi nga murahu a awara mbili dziṅwe na dziṅwe dzine vha khou vha khou reila nahone vha tshi awela vha awele fhethu hune ha vha uri ho tsireledzea hune ha vha uri ṱhamusi vha nga si kone u um uri ṱhamusi vha vha phadzhiwe fhethu hune ha vha uri vha khou overtaker hone kana vha khou fhirela muṅwe moḓoro vha zwi ite ho tsireledzea na hafha hune ha vhori eh, kha heiḽa line heiḽa ine ya vhori ndi ya tshumelo dza shishi heiḽa line eh, miss p ndi ya vhathu vha ndeme vha special vho no nga vho robert mulaudzi heiḽa heiḽa ya kha tshamonde mm. eh, a i gidimi nnyi na nnyi i gidima mapholisa dzi ambulance fire engine ngoralo ngoralo so arali hu na vha tshi khou reila vha vha vha lingedze uri heiḽa ḽaini heiḽani vha songo ḓiraiva khayo ngori ndi ya ndi ya tshumelo dza shishi ri a zwi vhona musi hu tshi vha na zwiwe a ri koni u swika hafho hune ra khou ya hone ngori vhathu vha vha khou ḓi ita riṋe mm. ee thi riṋe riṋe ri vhathu vha ndeme mm. ri na tshumelo yavhuḓi khulwane ya lushaka ndi ngazwo ri tshi ri tshi ḓiraiva mimoḓoro yashu kha itshiḽa tshanḓa itshiḽa tsha mm. monde Kharali ra sedza mafhungo a siṱampidi ndi mafhungo ane vhathu vhanzhi vha a nyadza hezwi u tshi pfhi hu na zwipentshele mavhengeleni wa wana vhathu vho ḓala vho sokou ṱangana na haningei uri muthu a nga lozwa vhutshilo hawe nga nṱhani ha uri vhathu vho ḓalesa kana vha khou mu kanda nga nṱha kha ri ḓo lavhelesa uri ndi nga zwi ita nga nḓila ḓe uri na nṋe vho ndi songo pfhukwa nga special tshine tsha vha hone fhedzi ndi vhe ndi tshi khou yo tshi wana nga nḓila yo tsireledzeaho ya hu na zwithu zwinzhi zwine vhathu vha zwi ita ano maḓuvha vha kona u zwi renga hezwiḽa zwithu ṱhamusi kana online kana vha ḓi ya mara vha si vhe hafhaḽa fhethu hune ya vha uri hu na kwanyakwanya ṱhamusi vho ṱavhanya vha swika hu kha ḓivha na tshifhinga hu na hevhuḽa zwine musi vhathu vha tshi khou bva fhano vha tshi ya fhano vha itela zwo valela vhana kha mimoḓoro hafha eh, hu khou fhisa nga maanḓa zwino eh, dzi temperature dzine ra vha nadzo zwino dzi khou swika haningei kha vho 40 42 zwi amba uri ri a wana zwiwo zwine zwa musi vhana vha khou hanganea musi vho siwa hafha mimoḓoroni hu na zwiwo zwino ṱhamusi zwo uri eh, vhathu nga maanḓa maanḓa a magaraba eh, vha vha funesa nga maanḓa u ita zwithu zwine vha si zwikone musi vha hangei mahayani nga maanḓa nga maanḓa maanḓa ri soko ri na tsumbo a vha takali u to zwiḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri ene ha na tsho tshikili tsho bambela mara hezwi ono vha garaba no vha swika hangei hayani a tshi vho ya henefho fhethu ho fhambananaho ḓi mvumvusa u vho ḓi ita uḽa mubambeli washu uḽa wo ḓivhea badi vho upfhi nchad la close mm. ee eh, a a vha khou ngo ḓidzhenisa vhubambela mabambeloni o no wana na zwikambi ngo to ralo mm. zwino arali muthu tshilisa hangei vha si na tsho tshikili tsho u bambela mm. kha vha ṱoḓa u ṱalela vhaṅwe vhathu vha tshi khou bambela um vha si ḓidzhenise hafho kha ya mafhungo kha maanḓa maḓara vha tshi khou bambela kha vha kha vha dalele fhethu hune ya vha uri huna havhaḽa vhathu vho tsireledza ndi amba uri dzi life guard arali u hafha kha riṋe kha masipala washu ri na hedziḽa dzi mabambelo aḽa a masipala ane avha uri ndi a nnyi na nnyi ane vha a kona u a dalela hu vha hu na vhathu vhaḽa vho tsireledzeaho vhane vha vhori vha vha vha khou vha sedza uri vha khou nwela khothe na kana hani ngori ri khou ita ngo bembela heḽo uri vhathu vha sa ye ṱhamusi milamboni madamuni ngori vhana vha kumbiwa nga zwifhinga ngori ro no vha na dzimvula nnzhi zwino mm. milambo yashu minzhi yo no ḓala mm. vhana vha mm. kombetshedzea uri vha ye vha bambele hafha zwidambudamboni and then vha vha kone u nwela khothe mashu kha musi ngo pfufhifhadza vhana me vha ri eletshedza uri arali ndi tshi khou vhona uri muthu o nwela khothe ndi fanela u ita mini na mafhungo a zwithuthubi uri ri nga tsireledzea hani khazwo Okay arali ṱhamusi kana muthu a kho nwela khothi u a ḓi mu posela i ngavha thambo kana tshithu tshine tsha vha uri a nga kha tshi fara u itela uri a kone u bva hafhaḽa maḓini, nga ano maḓuvha a u pembela houḽa ri tshi ya kha ṅwaha muswa hu avha na zwithu zwine zwa shumisiwa vhunzhi hazwo zwi a fhiwa vhana vhana vha ṱhukhuwa zwanḓa vha wana mafuvhalo vha mbo ḓi to ṱutshela nanga matshilo avho ngori dziṅwe zwi vha zwithu zwi hula zwine zwa vha uri zwi nga ṱhamusi dzi bomo dzine dza vha uri dzi a huvhadza vhathu zwino riṋe ri khou ri arali zwi khou konadzea vha thetshelese hangei nnḓa kha vha to ya fhethu hune hafhaḽa hune ha vha uri hu vha hu khou tou itwa display hune ha vha dzi khou tou fungiwa vha sokou tou ṱalela um kana arali vha tshi khou dzi shumisa zwi amba uri kha dzi shumiswa nga vhathu vhane vha vha uri ndi vhathu vhahulwane vhane vha vha uri vha kone u dzi shumisa nahone vha vhale heiḽa dzi instruction u itela uri um vha kone u tsireledzea na zwa uri zwithu to bisiwa masipala u a vha na dzi zwifhinga zwa hone uri awara nthihi u bva u bva ri sa tea kha awara ya vhufumi na vhuvhili na awara nthihi ri khou bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili ndi uri an hour before an hour after mm. midnight ndi hafho mm. hune ya uri masipala wa tendela vhathu uri vha thube zwiḽa zwiḽa zwithu u bva hafho a zwi tsha sokou thubisiwa lune muthu u a vha na ndugelo ya uri u a kona u ri founela kha nomboro yashu ya eh, public safety ya vhori ndi 011 758 5819 no ya vhori u vha khou reporta hezwiḽa zwa uri eh, miss p u khou nyitela phosho ri a kona u rumela vhathu vhane vha vhori vha kona u swika hafhaḽa vha kaidza miziphi uri u khou itela phosho ngo thihi vhathu vha shuma mishumo yo fhambananaho a ri ngo tea uri musi ri tshi khou ḓiphina ri ri kandele pfhanelo dza vhaṅwe vhathu na of course na zwifuwo ri songo ri ḽa zwa uri arali ri khou funga elani um cricket kana firework ra i ra i vhea kha tshifuwo hune tshifuwo tshi a gidima gidima tsha hanganea mm. ngo ralo nga maanḓa maanḓa hezwi zwi itea hanefha zwikolo bulasini mm. eh, hafha hune ha vha uri hu na riṋe vhathu vhatsuri zwifuwo kha ri zwi ṱhogomele uri ri thivhele zwihulu zwine zwa nga itea
nga u pfufhifhadza musi ri tshi khou pendelela ino mbekanyamushumo vha nga sia mulaedza wo ri mini ya nṋe mulaedza washu ndi uri hai riṋe haya maḓuvha a dzi holodei a ri ṱhavhi dzimbudzi a ri dzi nguluvhe nga uri ralo ri vha ri khou isa tshumelo vhathuni ri ḓo dzula ro engamela uri arali ha nga vha na zwiwo zwine zwa nga zwi khou itea hafha muḓiimulela ngoma nga haya maḓuvha a dzi holodei ri kone u swika hu kha ḓivha na tshifhinga so ri khou tenda uri vha thetshelese ngei nnḓa vha ḓo ḓi ṱhogomela ra haya noni madakalo a ya mafheleloni a ṅwaha ra fhedza zwavhuḓi ro tsireledzea muhasho na vha thetshelesi ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhalaudzi vho kona u swika kha mbekanyamushumo ya shona musi vha ḓo vha na madekwana a vhuḓi nda

ri khou mafhungo ne wa raya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ya ri ya dzedzi ine vha khou ḓiselwa nga jones mr lava lava kha vhe madekwana vhuḓi a ah.